Mbarakaja pytã. Iko'ẽ jave ijysapykakuaa niko he'ise ndokymo'ẽiha. Ha upéicha iko'ẽmi upe árape. Kuarahy iñapysẽvo pe amo ararapópe ohesape akuapo'imimi ha ombokua'ipaite ohóvo pytũmbyre'õngue ku mbarakajáicha oñakãrãiva yvyrova. Ysapyresa ojapa jere ivera'ipáva kapi'ipe ári ñemo'ãntevoi ñasãindyku'i ojeroky'ipáva. Ka'aguy nahu'ãiva mbytépe oñehendu omiãova tuichaháicha. Oryryi'imi yvy, oryryi'imi ára ru'ã. Táva guasuete korasõ orretumba. Upe omboryrýiva yvy ha yvág̃ nipo oiméne aipo mbarakaja ruvicha oñeñe'ẽteha yma ymaite guive. Aipo jeko, oje'évami opa rupi, ápe, pépe ha amo, aipo oĩha peteĩ mbarakaja pytã tuichaitevéva leõgui. Oje'e voi hese ha'éne hag̃ua aipo mbarakaja abusu ndahuvisáiva. Peteĩ hýgupe ndaje og̃uahẽma og̃uahẽsehápe. Omokõma hekovete rehe mymba, yvy póra térã oimehaichagua póra. Peteĩ hárype ndaje ko oñemboso'orãma ojuhúvare. Ijetu'uvéva niko aipo mbarakaja pytã hase nahỹvatãkuaái. Jepémo ipuru'ã otiritiríma, oiko oikónte ha hyekuare, ha oñekumberéi. Mba'éiko ko okakuaárõ okakuaave ha ojepysovéva ku máva imba'epotapotavévaicha! Upéva upe tendápe ojekyhyjepaguasúma. Upéicha rupi oiko, upéicha rupi oĩ osẽva ohopa hese oimeháperei. Oĩma katu oñemosótano-va ha upérupintema oiko okaru, hoy'u, oke ha opáy, sapy'aitemimíntema osẽ ojehekove reka, omondoro mandi'o ha manduvi, omono'õ avati ha kumanda, oipo'o yvamimi ha upéguintema oñeñongatu jey yvyguýpe, oĩhápe avei peteĩ póso hi'yro'ysã asýva. Aipo mbarakaja pytãrusu omandaguasuhápe oñembyasyjoa lo mitã. Péicha ohasa ára ha pyhare. araro'y ha arahaku, ko'ẽmbyju ha ñasaindy, ha ojehecha ha oñeñandu mba'éichapa oñemomirĩ ha ipirĩpirĩ tapichamimi. Ka'aguy rembe'y rupi oveve ha opurahéi ohasávo kuarahy mimby, ha upe javete hi'ára pay peteĩ kunumi neporã añetéva. Akó mitãkuimba'emi okamby'u ha okakuaavévo oñemoĩ opoñy, oguata, oñani ha oñemopyatã. Ikakuaa porã upe tapicha'i. Umi ikangue doscientos seis véva ipoguasu guasu ha itáicha hatã, hetesoro porã, ivenasemba ojekuaa. Tuichavéma rire jeko umi yvyramáta ikékeva omondoro ha omondyryry ipo peteĩmente, ndaipóri oñemoĩ ni omaña hatãva hese. Mbóicha ojekyhyjepa ichugui, jepémo ha'e ipy'a porã ha iñakã porã koko. Maymavéva oñemboja hendápe ha ojerure ichupe tove moto monambi. Tojuka térã tomuña upégui oipo mbarakaja apytã isagua'a, ipopeno ha ymami guivéma oikóva oiko ni iñakãre. Ha jahecha va'erã niko, he'i jeko osẽvo. Ha mba'ére piko? oñeporandu ichupe. Mbarakaja niko siete hekove ombohovái. Ha siete vesehápe mante omanóne, he'ive ha oku'eku'évo ojehecha mba'éichapa urunde'y apyteréicha umi ijyva, ipyti'a ha hetymaro'o. Heta mitãporiahu ha kuñamimi ndajeko opururũma upe erádo mbarakajarãinguápe. Ha péina hasýpe og̃uahẽ upe ára oñeha'arõitéva. Ára peteĩháme je, lo mitã héroe ruvicha oike ka'aguýpe peteĩ yvyra'akua ipópe, pa'i ka'aguy omongaraipyréva rehe. Oikepukumívonte oĩhápe umi yvyra iporo'óva oñehendu ohendu omiã'u ramo upe Ñandejára de mbarakaja. Eñeha'arõntema che ra'ýto, ne nambígui roguerúta, he'i jeko aipórõ. Mbói ojeliáva hetymáre oñakã'o, mbopi guasu guasu ojejapetéva hese ombochipape. Oñorairõ ohóvo tape pukukue, ho'a ha opu'ã opu'ã ha ho'a che pa'íto. Ko'ẽmba potávo, heteperepáma rire, og̃uahẽ sapy'a hesakãvehápe, kangue iñasarambi pahápe. Upévo ohechami upe mbarakaja ojepoheréi ha ojovahéiva. Mbeguekatuete oñemboja ohóvo ikupéguivo. Peteĩ tape po'i hague ipáva rehe oguata ohóvo mitã Valerio Valentín Valésopente ojekuaáva. He'íje upe he'íva niangamo'ã oñandu ichupe. Ojapyharáma katu hendápe, oñemono'õ porã ha ojeity hi'ári. Ohesỹvõma katu karai mbarakaja pytãguasúpe ikorasõitépe ha ochivivi tuguy. Ohugue ojehuguaityvyro ñane michi ha omombo Valerio pe ka'aguy nahu'ãiva rembe'ýpe. Ni po upe tape hague ipáva mbarakaja ruguái voi hína ra'e. Ha guive seis vésentema ojukava'erã iñenemígo ñarõite. Ára mokõihápe, oikove jey mbarakaja pytã guasu ha oumi hogaitépe Valéchope. Oñemokonikoni hoga jerére. Pyharepytéma upérõ ha oñehendu Uru Tau ojehe'o ramo. Valécho ombosako'íma itukumbo ha iláso, iláso ha itukumbo. Mbarakaja vusu ojere mboyve siete guélta hoga jerére, osẽ ichupe Valentín. Ombojerejere itukumbo ha ombokapu. oñemohãimbiti ichupe mymba pytã guasu, oñemonambichipe ha hesahendypa, ongyrývo ha ipyapẽsẽmba, opóma jekatu ijykévo, henondévo ha ikupévo. Valentín ombokapu jey ijarreadór, ojejerepáma ohóvo hesekuéra, kuimba'e ha mbarakaja, mbarakaja ha kuimba'e ojovárema korã yvypóraguiguápe, oñemborari ojupe. Uh, ratatatata! Oñorairõma katu hikuái! Ojejavira hetymaku'a rupi upe mbarakaja pytã. Ha upévo ohovakarãi kuimba'épe. Péva che ha péva ndépe oho chupe hikuái. Ha péicha oñorairõ hikuái karia'yisaite ha mbarakajaisaite. Jey jey ha jey jevy. Ára mbohapyhápe otu'u oñoakãpirére peteĩ itakuaguasúpe. ára irundyhápe yvapomomáta nde tuichapa jepéva rakãre. Ára sinkohápe, y okororõva rembe'ýpe, y okororõva mbytépe. Ára seihápe, karugua iñapãsusũ ha ojejurupe'apáva rembe'ýpe. Ha upéicha, ha amóicha, ha opáicha oñoha'ã, ha oñorairõ, ha katuete pe amoĩ pahápe omano upe mbarakaja pytã guasu. Kuimba'e katuete he'i rupi upe he'íva ohundi hag̃ua upe vícho vaíchope. Upe mião guasu niko nomanoséiramo jepe, omano jepi oúvo, omano jepi ohóvo ha oikove jey jepi. Ojehechapáma mba'éichapa mokõivévante noñerrendíri ha ni ndokyhyjéi. Mokõivévante rasa ojerovia ijehe, ha mbarakaja imbarakajapaitémava, ohechakuaa ohóvo ndogueropu'akamo'ãiha upe karia'y ikaria'ypaitémavape, ha oñandu avei ikaria'ypaite rupínte pe amo ipahápe imbarakajaveha ichugui. Aipóna ipóramo oñoha'ãmítama hikuái siete veseha tape mbytetépe. Oñemborari jeýma mokõivéva, jahecháta mávapa osýi térã osysýi porãve. Mbarakaja pytãguasu oĩmbaitéma. Ikatu oikovete térã omanoite. Mitã Valerio oĩmbaitéma avei. Mbarakaja tuja ojere ha ojere. Hova pochy. Oha'ãmbaitéta ipy ha ipópe, hãi ha huguáipe. Valécho oñembovaleventema ha ponandiete oñembo'y henondépe. Mba'evete asyryrýi ndorekói vaicha ipópe ni ijehe. He'i jepi upe he'íva, ongululu, oñe'ẽ oguývo ha upéichape osarea ohóvo mbarakajápe. Upeichaháguinte ñande Kishiro guasu ohovakarãisemo'ã ichupe. Kuimba'e oku'e'ỹetere he'i peteĩ mokõi mbohapy ñe'ẽ. Upéva omba'apo mbarakaja rehe, oporokarãi rangue ha'e jeýnte oñekarãi, oporosu'u rangue ha'e jeýnte ojesu'u, ha upéichape jeko opaite mba'e ojaposéva ojerepaite asy hese ohóvo. He'i he'ivévo umi he'íva, michi pytã guasuete oñekarãikarãive, ojesu'usu'uve ha hete atãmbaite ohóvo. pe amo ipahápe itáicha opyta, ha sapy'aite mimi, hovy, hũ, ipara'ypa ha pytã jey jepi. Upéichama rire, ikyre'ỹva guivéntema oñemoĩ oipiro, oho'o'o, okanguerekýi, omosarambipa, ha ombohasa ohóvo machukuérape tombochyryry pytã asy upe mbarakaja pytã ho'opyta porãitéva. Upe kuimba'e ohechauka mbarakaja hekoveha siete, ha upe ñe'ẽ ndahuvisái ha ko arapýpe. Péva ha'e maracayá pytã.